makadiniko hama dzangu munashe tinosangana musi wesvondo mangwanani ano tichigoverana shoko ramwari kunova kunova kudya kwedu kwomweya mwari vachitiita zvakanaka regai titange nokunamata Baba vedu vokudenga, muzita raJesu Kristu, tinokuvongai mangwanani ano nokuti muri mutsvene. Tinokutendai nokuti muri mufudzi wakanaka. Tinokutendai iyemi the sustainer of our lives. Nomuzita raJesu Kristu, Baba, tinonamata kugoneswa panguva ino yatiri kusangana nemi. nokuda kweshoko ivhangeri shoko renyu rinoponesa mweya yedu titungamirirei kunyange neni pandichaparidza nditungamirirei mwari mutaure muri imi mwari mweya mutsvene zita renyu mwari rigokudzwa pano pasi kunyange nokudenga nokuti ndo zvamakafanirwa nazvo baba ndinonamata purezenzi yenyu ive pakati pedu imi kristu mugokudzwa kubva zvino kusvika nokusingaperi amen

panotiipo muzambiringa namatavi vhesi 1 ndini muzambiringa wazvokwadi baba vangu murimi davi rimwe nerimwe riri mandiri risingabereki zvibereko vanoribvisa rimwe nerimwe rinobereka zvibereko vanorinatsa kuti riwedzere zvibereko imi matonatswa neshoko randakareva kwamuri garai mandiri neni mamuri sedavi risingagoni kubereka zvibereko roga kana asingagari mumuzambiringa saizvozvo nemiwo kana musingagari mandiri ini ndiri muzambiringa imi muri matavi unogara mandiri neni maari ndiye unobereka zvibereko zvakawanda nokuti kunze kwangu hamugoni kuita chinhu Kana munhu asingagari mandiri unorashwa kunze sedavi ndokuoma. Vanoaunganidza ndokuakandira mumoto atsve. Kana muchigara mandiri namashoko angu achigara mamuri, kumbirai zvamunoda muchazviitirwa. Baba vangu vanokudzwa naizvozvi kuti mubereke zvibereko zvakawanda uye muchava vadzidzi vangu. Regai ndidzokorore vhesi 7 kana muchigara mandiri namashoko angu achigara mamuri kumbirai zvamunoda muchazviitirwa mwari wenyasha varopafadze kuverengwa kweshoko ravo nokuti shoko ravo idzvene kana tichitarisa pandima dzataverenga takasinzwa tikaimba nziyo tikanzwa zvakawanda pamusoro pemuzambiringa namatavi asi pane shoko randoda kuti tinyanye kubatisisa pavhesi 1 yataura chinzi ndini muzambiringa wazvokwadi wakanga achitaura apa ndijesu pachake ndoda kuti tiunderline ka kuti tinzwisise shoko rokuti kana kuti tiri sein cots shoko rokuti wazvokwadi zvazvinoreva ndezvokuti panguva iya kare vaisraeri vachirarama kunonzi iko kwakanga kune zvijeso jeso zvaimuka kana kuti mizambiringa yanga yakangowanda uye jesu kristu achitotaura parable iyi achitaura pamusoro pomuzambiringa wakanga achida kutaura language inonzwisika kunyange nava dzidzi vake kunyange navanhu vakakomberedza waida kuti vanzwisise nokuti nyaya yemizambiringa yakanga iri language yavanonzwisisa uye yaiva miti yavaiziva kana kuti michero yavainzwisisa saka panapa anoti ndine muzambiringa wavo zvokwadi nokuti kwakanga kune mimwe mizambiringa zambiringa yaizikanwa saka panapa unoti wazvokwadi nemhaka yei achiti wazvokwadi the true vine nyaya iripo ndeyokuti nyaya iyi tinoiona kunyange kuna mabasa four kana kuti x four pavhesi pavhesi 9 paya peter najohani vachisungwa kana kuti vachitongwa vachitongwa nokuda kwenyaya yekuporesa chirema chakanga chiri pabeautiful gate tinonzwa kunyange peter achiti imi vabati vavanhu x4 vhesi 9 imi vabati vavanhu kana tikabvunzwa nhasi pamusoro pebasa rakanaka rakaitirwa ra, ra, ra, munhu uyu chirema tichatiko zvikanzi toda kuti muzi toda kuti vanhu vazive tinoti nezita rajesu kristu wenazareta wamakarovera pamuchinjikwa iye akamutswa namwari kuvakafa nezita iri munhu uyu umire pano kureva kuti vakanga vachinzwisisa kutsanangura jesu zvakazara nokuti havanangogumi kuti nezita rajesu munhu vimire apa ah vanoti wenazareta wamakarovera pamuchinjikwa akafa akamuka vanomutsanangura nokuzara kwake nokuti dai vangogumira kuti nezita rajesu mai vane zvijeso jeso zvaingomuka nokuti vanhu vaingoti akazvara mwana wake ungotumudza kuti jeso saka vanomutsanangura nokuzara kwake jesu kana kuti mwari vanoda kutsanangurwa nokuzara kwavo saka panapa kunonzi the true vine hakungonzi the vine ah, but the true vine muzambiringa wazvokwadi kana uchinzi muzambiringa wazvokwadi zvazvinoreva ndezvokuti kati kaverenga shoko ramwari kuna isaya 5 pavhesi 7 ndiyo inonyatsotibudisira kuti kuold testament kwakanga kune muzambiringa waitozikanwa waiva kumuzambiringa. Saka Isaya 5 verse 7 inotibudisira pachena kuti wakanga achimbova muzambiringa muOld Testament ndiyani. Kunonzi vakanga vari rudzi rwaIsraeri rwakanga rwuri muzambiringa. Akanga ari the garden andiyani? NdiMwari pachavo. Saka vainotaura direct nerudzi rwaIsraeri vachinzi rudzi rwaIsraeri ndorwaifanira kupa chiedza kunyika, rwaipa chiedza kuna mamwe marudzi akanga asingazivi Mwari. Saka vakanga vari ivo uh, the vine. saka varivo vhesi ichitibudisira izvozvo inotiratidza kuti saka nyaya yemizambiringa yakanga irimo munzeve dzavo kana kuti mind yavadzidzi yava kana kuti yavanhu nyaya yemavhaini yaivapo uye vainzwisisa asi pana pajesu unouya zvino zvasiyana ava kuti im the true vine muzambiringa wazvokwadi saka nyaya iripo ndeyekuti vaisraeri vanzi ivo ndo the true vine vakakundikana vaisraeri vanhu vakakundikana nokuti mwari waivaitira zvose kunonzi vaitirwa zvose egadena aitimbira achicultivata achipa zvese kudya nokunwa kwakaringana but akava fruitless this vine yakava fruitless they disobeyed god israel rebelled against god vakamukira mwari vakava unfruitful saka wakava muzambiringa wakashayiwa zvibereko saka mwari wakaona kuti kukundikana kwomunhu saka ndoita sei munhu zvakundikana ndopakauya the true vine ndopanouya jesu kristu jesus came to save the world pane song inotoimbwa ichiti he did not come to judge the world it was to save he came akauya kuzosevha nyika he is the messiah he's the true vine akauya akazvininipisa akafanana navanhu akaenda panyika the vine is kind of like a mediator between the soil and the branches kana tichiziva inonzi davi mabranches kana tichiziva anonzi vine ndiro rakanga riri hunde hunde rinomira pakati peivhu nemabranches saka he is the true vine anomira pakati pamwari navanhu saka tinoona kuti the vine basa raro nderei nderokutora chikafu muvhu richinopa kudya kwakafanira kumabranches saka jesu kristu wakauya ari the only uh, mediator pakati pavanhu namwari pashaikwa ukama hwakanaka iye wakauya akakonekta kana kuti akajoinidza pakava noukama hwakanaka nokuda kwake saka iye ari the true mediator kana tikatarisa kuold testament kana kuti kuold covenant kunonziiko why yakanga iripo pakufira mufudzi wayo kunotonzi vafudzi vamakwai vaitora why kuold testament vachienda kunayo kumuprista kana kuti vachienda nayo paalter ichifira vanhu asi panapa tinoona iye jesu kristu pachake ari ye mufudzi wouya ofira vanhu the true vine the true mediator ano the only mediator anouya ofira vanhu kura kuti mufudzi unouya ofira hwai zvachinja nyaya yokuchinja kwazvo ndo inotibudisira kuti jesu ndiani his the true vine anomira pakati pavanhu namwari kuti ukama hudzokere panzvimbo ariye the true vine anomira achisapota munoziva here kuti kana branch riri padavi kana riri pahunde davi riri pahunde kana kuti branch riri pahunde rinowana zvakakwana rinowana support rinonofanana kunyange nechi nevine rinonofanana kunyange neparakamunamatira rinobereka zvibereko zvakafanira hunde saka panapa tinoona kuti iparable yakanga ichitaurwa najesu jesu achiitaura wakanga asara namahours kuti achinotengeswa kana kuti achiiswa kuvatongi saka unotaura nyaya iyi vakanga vabva paapa room paapa room ndo pavakanga vaita last supper the last supper saka vanoziva vakanga vachifamba vachida kugarden of gets mine saka wakapa this parable aine zvaakanga achiziva anazvo mumind uye zvinhu zvaakanga achiona munoziva here kuti wakapfuura mberi achitsanangurira nyaya iyi kuvadzidzi vadzidzi vaainzwisisa mumwe nomumwe namastrength namaweaknesses ake saka panapa achitaura panabo iyi vadzidzi vaiziva nyaya yevhine saka iye anoti im the true vhine saka akanga ari mashoko okuonekana navadzidzi nokuti akanga ava mahours kuti achionekana navo achienda kuenda kunosangana norufu saka unovasimbisa uye anoda kuti ave netotal dependence pana kristu jesu saka mashoko okuonekana aifanira kuti vateerere tinoziva parudzi rwedu kuti kana munhu ofa kana mukuru ofa kana oda kutaura hakuna kana unokosora kana unofijita vanhu vose vanomira he they stand still vachiterera kumunhu kuti ava kutaura ndomashoko omufi kana muchida kuti zvamunoda zviitwe kana munhu oda kufa vanhu vanoteerera ende zvinoitwa saka anawo mashoko akanga ava okuonekana asati aiswa kuvatongi saka pana apa jesu kristu unopa this parable aine vavari rekusimbisa vadzidzi vake uye nokuonekana navo saka unotaura achiti ini ndiri the true vine ndini muzambiringa wazvokwadi saka iye unotaura pamusoro pemabranches mabranches acho nokusiyana kwawo nokuti ndo zvaakanga achiona pavadzidzi saka unopa muenzaniso uyu akataura kuvadzidzi vake saka vadzidzi vake vose vari 12 kune 11 vakanga vari genuine vakanga vane connection yakakwana pana jesu saka kunonziiko vakanga they leven were fruitful and genuine saka panga kanga pane genuine connection najesu vari 11 but one akanga akamirira kunyange akanga ari fruitless achimirira kunyange vaya vanhu vanogona kuuya pamberi pamwari kana kuti pamberi pajesu moita sokuti vakristu chaivo asi vari vefeki saka judas the branch uh, the judas branches are there even today varipo saka panapa tinoona kuti wakanga achipa this parable aine vavaro yekudii yokuda kuratidza kana kuti kujekesa kuti a ah, vadzidzi vangu zvose zvamakanga muchiita ndinokunzwisisai ndinokuzivai saka zvinoda shasha dzekuindapureta kunzwisisa kuti jesu wairevei waireva kuti 11 vakanga vari uh, genuinely collect, connected to jesus vakanga vari genuine uyu judhasi uyu wakanga asiri genuine wakanga ari fruitless ari munhu uya wakanga akango kare taiti kana munhu akataura kanyaya kanenge kefekfek toti haa inyaya dzema kanyaya kenhema kana kuti kemanhema nhema ndo zvataita tiri vana vadiki saka pane connection yemanhema nhema inoitika that fake connection ndo yakanga iripo munhu achito nokuti tinotoona judhasi isikarioti ka wakatopuwa chigaro akatopiwa maresponsibilities wakanga achitomira achitobata mari ari mubati wemari aripo asi ari fake ari avisitor just avisitor asiri permanent saka waita sokuti wakanga ari connected but asiri ari, ari wefake but ava vari 11 vakanga vari genuine saka tinoona panapa jesu kristu achipa this parable asi wakanga achidzidzisa futi vadzidzi asi aine vavaro futi yekuti mufananidzo uyu uchabetsera kunyange isu nhasi nhasi kune vanhu vari connected kuuniform dzavo dzavakapfeka dzamakereke kune vanhu vari connected kumachechi but vasiri connected kuna kristu jesu kuna vanhu vari connected e kumirayiro kana kuti atingati ma mareligious rules kumirairo kuda yekungoziva ye, kuti kereke yakamira sei but vasiri connected kuna jesu haa kuti ini ndiri muhwisirini haa kubva kare isu tiri madhachi isu haa isu tiri mapostora isu vatongova neconnection nechurch but pasina connection najesu ndozvakanga zvichirehwa pano najesu kuti judhasi iscariot wakanga asiri mudzidzi wefeki wakanga angouya as a visitor kwete kuti wakanga ari maari jesu nokuti unoti garai mandiri neni mamuri kuda kuti panopfekana kunofanira kuvapo that support inofanira kuvapo that true connection inofanira kuvapo saka yakanga ichishayikwa pana judhasi iscariot saka panapa nemhaka yejesu aizvitaura aizvitaura achida kuti imi munofanira kuzodhipenda neni kwete kuzomira nenjere dzenyu muchivimba nenjere dzenyu asi mofanira kusarenda upenyu hwenyu mandiri kuti kunyange ndikaenda muchawana simba mandiri hamufaniri kusara muri wiki hamufaniri kusara muri macowards but mofanira kusara muri strong uye muchifambisa vhangeri basa ramwari mberi saka akanga ari mashoko okuonekana asi achipa zvemufananidzo wezvinhu zviri kuitika kunyange nhasi mukati meupenyu hwedu saka anotaura pamusoro pedependence kuti mofanira kunge makanamatira mandiri pandiri nokuti ndipo pamuchawana simba muchanosangana nezvinorwadza munyika muchibata basa rangu pamuchamanya muministry muchasangana nezvinorwadza but im the true vine mofanira kuva connected kuti mugowana nokuti ndini source of everything ndini chakupai simba ndini ndichakupai support ndini ndichakupai kudya ndini ndichakupai zvese kunyange noutano kunyange nezvese zvinokutambudzai ndichange ndichipfuura mberi ndichiva nemi so the vine gives whatever the branches need saka waida kusimbisa kuti vanzwisise kuti imi musabva pandiri musabva musabva nokuti pasina ini hapana chingaitwa ndozvanotaura pavhesi 5 pasina ivo mwari hapana chingaitwa chii chatingaita pasina ivo saka wakanga achida kuvasimbisa kuti varege kubva paari jesu kunyange akaroverwa pamuchinjikwa kunyange akafa rufu asi vanofanira kuramba vari connected varege kuva uh, because judas iscariot had only a superficial connection yatinoti superficial he eh? iya connection iri artificial isiri genuine isiri original yakanga ichingova connection isina kumira zvakanaka saka panapa jesu kristu unotaura izvi tichitarisawo kunyange upenyu hwanhasi variko vakadaro kuti vanogona kuti regai ndikudze chimwe chinhu achitaura pamusoro pesalvation vanhu havagoni kuva nefake connection najesu kachitaura pamusoro pesalvation hazvigoni munhu kana atouya kuna jesu unofanira kuuya zvachose kakuna munhu unoti kana atouya zvachose pana jesu munhu oluza salvation yake ayo nokuti kunonzi hakuna unga john 10 uh, vese 28 hakuna angagona kubvisa munhu kana kuti hakuna munhu ungaluza that salvation nokuda kwokuti kristu jesu anochengetedza vake saka nyaya iripo ndeyokuti kune vanogona kuzviti tiri vakristu but vasiri vakristu chaivo chaivo vachingova vanhu vari fake sajudas iscariot wakanga achiita sokuti ndidisciple ndi one of the disciples but wakanga ari just a visitor wakanga ari mushanyi saka nhasi jesu kristu uri kurevei ari kukokera vanhu kwaari kuti vauye nemwoyo inorevesa nekuti iyeye is the true vine anoda vanhu vanorevesa vanouya vogara maari nokurevesa saka nyaya iripo ndeyekuti the true vine inoprovidha zvose kumabranches nezvose chingava chikafu chingava chokunwa chingava chi zvese zvakakwana inodini inoprovidha ndo zvainoita ichinotora kuvhu ichinopa kumabranches saka nyaya iripo ndeyekuti ndeyekuti chii ndeyekuti ari kukokera vanhu kwaari kuti huyai imi mose makaneta makaremerwa naizvozvo ndinokuzorodzai haasi wefeki nhasi tinoona vanhu vanodanidzira mafake vine ari kudanidzira nhasi kuti huyai muwane rugare huyai muwane support asi muchaona kuti support kana kuti that comfort yaari kudanidzirwa mazuva ano yefeki ndeyenguva diki diki ndenguva diki diki nokuti unototaura chiti ndichakupai rugare handikupisi okupa kwenyika nokuti maari ndo matinowana pisi munguva yecoronavirus tinowanepiko rugare tinoruwana muna jesu kristu ishe muvambi nomukwanisiri wokutenda kwedu tinowana rugare muna jesu kristu the true vine ndo matinowana kudya kwakatiringana ari kukudaidzirai nhasi regai ndikuudze kuti kuuya kwakaita kristu jesu akauya as a savior not as a judge saka ari kuuya nhasi nomwoyo wakadafanira achidanidzira moziva here kuti paitaura this parable airatidza kuti pane zvizhinji zvaaiona pavadzidzi asi wakava nenguva yekunyarara ezifu waiva asina zvaanoona munoziva here kuti vabereki mudzimba iripo nguva yekuti munogonawo kuona kunyange vana vachiita zvakaipa asi pamwe hamukasiri kungopanicha mwana kana kuti umudisciplina but unofanira kupuwa warning kana kuti kudzidziswa kana atadza kuterera zvaadzidziswa then unopuwa chi wozopuwa discipline yake saka panapa jesu kristu unopfuura mberi achitarira zvakanga zvichiitika kunyange pana judhasi iscariot as if wakanga asingavoni but waiona zvakanga zviri pana judhasi iscariot kuti wakanga achindipandukira wandinodya naye mundiro wandino nokuti judhasi waitoitawo nyaya navamwe waitoitawo nyaya najesu sezvinongoitawo vamwe waitodyawo najesu waitotaurirana naye nyaya aitobata kunyange chikwama chemari as if jesu kristu haasi kuziva zviri kuitika munoziva here kuti zvakanakawo neimwe nguva kumbotonyarara as if hauna chaunoona uchipa munhu mukana tina mamaids mukati medzimba dzedu zvakani hazvisi zvokungoti pese hotoridza pembe hotoridze pembe aiwa unonyarara asi uchidzidzisa kristu jesu wakava nenguva yekunyarara but pane zvaakanga achiona zvisina kumira zvakanaka akamupa nguva munoziva here kuti takapiwa nguva najesu pane zvatiri kuita zvakaipa kune vanhu vari kumuramba but jesu kristu kana kuti mwari mweya mutsvene vari kuita sokuti havana chavari kuona but zviripo zvavari kuona asi vari kuramba vakanyarara as if havana chavanovona vari kutipa mukana because he came as a savior not as a judge ichazosvika nguva yekuti matavi achatemwa nguva yekuzotemwa kwematavi achinokandirwa moto ichasvika asi iye zvino achiri kukokera nomwoyo worudo achiti huyai musava mafake branches musava vaya vaya vari connected zviri fake ari kutipa mukana tinoti hatisiskariyoti wakapiwa mukana chero jesu akaziva kuti wakanga akaipa zvikuru munoziva here kuti zvakanaka kuti chero ukaziva kuti nhingi wakaipa kana zvaanotiita zvakanaka neimwe nguva kunyarara kuchimupa mukana yekuti neimwe nguva uchadzoka neimwe nguva mwari vachamuitira nyasha neimwe nguva uchanzwa kutaura kwamwari zvakanaka tinoitirwa zvinogara zvakadaro savana vamwari tinogara tichinetseka neimwe nguva asi zvakanaka neimwe nguva kunyarara sokuti hauna maziso okuona sokuti hauna chawanzwa nenzeve dzako sokuti hauna muromo but muromo unawo tinozvidzidza pana jesu wekuti wakava nethat unconditional love yokuti wakamuda judhasi iskarioti asi akazosvika nguva yekuti judhasi wakaramba akaomesa mwoyo hama yangu usaomesa mwoyo huya kuna vamwe vari kuita mavhizitasi pana jesu nokuda kwecoronavirus saka vane fiye saka vanoita zvokuuya kuna jesu but vasiri genuine vachingouya just because vanotya coronavirus hapana that true uh, genuine connection vari kungomhanya vachiuya voti a ah, neniwo ndava wajesu hama yangu mwari haaseku mwari haaseku uya vari kukudana vari kukudana jesu vanokudana norudo vachiti uyai kwandiri muve mandiri neni mamuri pave nethat connection pave nethat union with christ nekuti ndo zvavanokudanira vanokukokerai hama dzangu kunyange navamwe vakanga vari mumachechi but vasati vava neconnection iri genuine kuri kudanwa nhasi hanzi vuyai kunyange davari munyika vanga vachifara munoziva here kuti nhasi vanhu vanowana rugare munyika nokuti jesu kristu achava vachiti handikupi rugare serwenyika why revei waiona zviri kuitika munyika nhasi vanhu vakasangana machallenges vakasanga nezvinonetsa vanoti regai timbonwa zvedu mawaini regai timbonwa doro regai timbodhakwa kana tadhakwa ndokwatinowana rugare so chaona kuti rugare rwacho kana kuti comfort yacho ndeyenguva diki diki but the true vine inotipa rugare rwokusingaperi inotipa comfort inogara nokusingaperi the true vine haanyepi mwari haanyepi heis not a man that he should lie ndimwari anorevesa huya huya huya huya kuna jesu huya zvanetsa zvaremba huya usava just a visitor usava just a visitor vanoda vanouya zvachose kuna kristu jesu jesu ari kukokera hama yangu kuti huya kwaari huya usa- usanyengerwa uya kuna jesu unowana sapoti munguva ino izvi zviri kurwadza hatigoni kuziva amwe mabasa atopera nokuda kwelockdown iyi yaramba yongoreba nekuda kwecovid-19 iyi vamwe vari kushaya kuti saka zvichazovei asi rega ndikudze kuti tinowana sapoti kuna jesu tinowana zvose patrue vine huyai kuna jesu kristu huyai tiwane rugare tiwane rugare rwajesu kristu kwete rwefeki kwete rwenyika runongogara nguva diki kuopera asi pana jesu tinowana kudya kwakatiringana tinoona sapoti tinowana zvose huyai hama dzangu tivimbe naye huyai tivimbe naye huyai tivimbe naye huyai tivimbe naye saka nyaya iri panoida yokuti kwanzi kana risingabereki zvibereko kuda kuti kana paine connection kana paine connection nevine panoitwa chi panova nezvibereko first thing first nyaya iripo ndeyekuti chii ndeyekuti panofanira kuva pamukristu panofanira kuva neconnection najesu kana pava neconnection then pova nechi pova nemafruits haasi mafruits anotanga ah, chinotanga connection najesu salvation first nekuti mabasa ndiwo mafruits esalvation saka nyaya iyi inotanga ndeipi inyaya yokuvuya kuna jesu ogare maari wobereka zvibereko zvakakwanira jesu kristu mwari vachitida zvakanaka zvibereko zvacho zvimwe Kutsungirira munguva yeCovid-19. Kutsungirira zvichibva pana Kristu Jesu, iye wakatsunga, wakakunda rufu. Isu tinokunda hondo iyi nokuva muna Kristu Jesu. Hatizvikundiri toga, nokuti hanzi tinova powerless, tinova useless kana tisiri pavine. Mwari vokudenga vatiite zvakanaka, tigare pahunde, tigare pahunde pana Kristu Jesu, the true vine. Nezita raJesu, amen. Tinamate. Baba vedu vokudenga muzita raJesu, mazvita nokutaura kuupenyu hwedu, mazvita imi mwanakomana waMwari, mazvita Mwari mweya mutsvene. Zita renyu Mwari ngarikudzwe, shoko renyu Mwari ripfuure mberi chibata basa mukati meupenyu hwedu, tibatsirirwe, tibatsirwe, tisimbiswe nokuda kwenyu Mwari. munguva inogozha inorema yatiri kusangana nayo mwari pfuurai mberi muchitigonera muchitisimbisa patinoremerwa muchitirerutsira nokuti ndokubata kwenyu iyemi the true vine vanotidanira kwamuri kuti tiwane rugare tiwane comfort tiwane kunyange kudya kwakatiringana tiwane kunyange upenyu mazvita mwanakomana wamwari mazvita mwari mweya mutsvene pfuurai mberi muchitisimbisa muchitiitira zvakanaka nomuzita rajesu kristu amen